F'dak iż-żmien, xi ħadd mill-folla qal lil Ġesù, Mallem, għid lil ħija jaqsam il-wirt miegħi. Ħabib, Wieġbu Ġesù, Min qiegħedni mħallef fuqkom, jew qabbadni inqassmilkom il-ġid bejnietkom? Imbagħad qal lin-nies, Iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull regħba. Għax imqar jekk wieħed ikollu bir-radam ħajtu, ma tiddependix mill-ġid li jkollu. U qalilhom parabbola. Wieħed raġel għani ġabar kotra ta' frott mir-raba' tiegħu u beda jaħseb u jgħid bejnu u bejn ruħu, X'se nagħmel? Għax dan il-frott kollu m'għandix fejn aħżnu. Ara x'nagħmel qal, Inħott l-imħażen li għandi u nibni oħrajn akbar u naħżen fihom il-qamħ u l-ġid kollu li għandi. Imbagħad ngħid li l-nifsi Ruħi, għandek ħażna kbira ta' ġid għal bosta snin. Mela strieħ, kul, ixrob, ixxala. Iżda qallu Alla, Iblah li int. Dan il-lejl stess jitolbuk ruħek lura. U l-ħwejjeġ li ħejjejt għalik ta' min ikunu? Hekk jiġrilu min jiġma' l-ġid għalih innifsu Bla ma jistagħna quddiem Alla. Il-Kelma tal-Mulej, tifħir lilek Kristu. X'jikkawża argument u x'inhu l-aħjar mod kif tissetiljah? Fi żmien Ġesù, kienet użanza li n-nies biex tissetilja nuqqas ta' qbil kienu jmorru għand l-imgħallmin biex jikkonsultahom. Ġesù jirrifjuta dan il-każ u minflok jagħti lin-nies parabbola biex jirriflettu fuqha. Kif kont taġixxi li kieku Ġesù kellu jirrifjuta li jissetilja l-argument tiegħek u minflok jagħtik parabbola. X'inhu l-punt tal-istorja ta' Ġesù dwar is-sid tal-art, u għaliex isejjaħlu iblah? Ġesù ma jakkużahx għalkemm kien bieżel, imma għall-egoiżmu tiegħu u għalkemm kien jiġbed lejh. Bħal fil-parabbola l-oħra tal-għani u Lazzru, Dan is-sit tilef il-kapaċità li jagħti kas u jinduna bil-bżonnijiet tal-oħrajn. Ħajtu kienet ikkunsmata b'dak stess li kellu u l-uniku interess tiegħu kien hu nnifsu. Il-mewt tiegħu kienet it-telfa finali ta' ruħu. Fil-parabbola tal-għani iblah, Ġesù jagħti lezzjoni dwar l-affarijiet materjali li nippossjedu. Il-lezzjoni tiegħu fiha twissija biex noqogħdu attenti minn kull regħba. Li tkun regħib hu li tixtieq proprjetà li mhijiex tiegħek jew li tkun irritat minħabba ġid li Alla jkun ta lil oħrajn. Ġesù jafferma il-kmandament la tixtieqx ħwejjeġ tal-oħrajn. Imma hu jafferma wkoll li l-ħajja ta' persuna ma tikkonsistix fl-abbundanza tal-ġid li wieħed ikollu. F'din il-parabbola ċkejkna, Ġesù ikellem lil qalbna. Fejn hu t-teżor tiegħek? It-teżor għandu konnessjoni diretta mal-qalb. Il-post tax-xewqat u l-pjanijiet. Il-post tar-rieda u l-attenzjoni tagħna. Dik il-ħaġa li l-aktar norbtu ma' qalbna hi l-akbar teżor tagħna. U inti, x'inhu t-teżor tiegħek? Ma' xiex qed torbot qalbek? Mulej, eħlisni minn kull regħba u minn kull attakkament mal-affarijiet materjali. Agħmel li nixtieq biss u fuq kollox lilek, bħala t-teżor u s-sehem waħdieni tiegħi. Għażiża Marija, tempju imqaddes ta' Alla, għenni nagħmel użu tajjeb mill-ġid materjali li bih ġejt imbierek, ħalli nużah b'ġenerożità għall-glorja ta' Alla u għall-ġid tal-oħrajn. fuq l-istess eżempju ta' ibnek, tiegħek u ta' tant qaddisin. Ammen.